It, it's cascading down and it's manifesting on the micro level, the smallest unit in the community, which is the household. I'm going to start reading. vepedyo namambo ndivo vaigara mukati mechengo uchipfuurira waikwira kune matombo aienda achireba kuHills Ruins uko kunonzi kwaigara vaiva vapfumi uye vari pedyosa namambo. Tichikwira kudaro, takapinda kunosvika kwaive mukatikati memuzinda wamambo unonzi Great Enclosure. Zvakare imomo munonzi maiva nebako mazuva iwayo akare raiyera kuvashona. mavainamata kuna Mwari nyadenga musiki wazvose. Saka chitendero chakagara chiri matiri, taitove nezita remusika vanhu. Nechemukatikati imomo ndimo munonzi munhu mutapa aigara. Uye paaiva pasingasvikike nhandu, paiva pakakomberedzwa, pakarebesa pacho paiva nemabwe ezvidziro zvakare zvakarebesa kunge varume varefu gumi nevana vakaturikidzaniswa. Taingogutsurira pese patainzwa izvi, ii takadzidza musi uyu takaudzwazve kuti kwese kwese aiva madziro echengo chaive chakareba zvakasiyana siyana uye wairasika kana uchida kumutsvaga mambo wacho nekuti wanga usingamuwane kuti aive papi Ipapo pamusorosoro ndiko kwaivezve kuine chivezwa chemufananidzo wakaitwa nemunyaka wainge hungwe. Ndipo pane imwe yakanyamurwa naSisil John Rose uyo aitungamira boka reBritish South African Police rakapfamba Zimbabwe richibva kuEngland mazuva iwayo akare. Ivo vakaendawo nayo kuchando hungwe iyi kumusha kwavo inonzi yakazodzoka zvayo asi iri chidimbu isu takashama nazvo pataizviudzwa kuti munhu chokwadi kungofunga kuti tazviona tinogona kusimudza zvedu toenda nazvo kwaive kungozvi kutisvora kuba chaiko ikoko kana usina kupiwa takatarisana nachigs maziso tikataura pamwe chete panguva imwe chete kuti kunge shiri iyoyo yaive yakaisirwa ivavo ipapo. Takabva tati bvu kuseka tikarovana maoko sezvinosekesa. Hazvisekese. Kunyambura uku kwairakidza kusvora nekusatya kwevachena. Chicks akazoti kwandiri, Pei, uri kuonaka kuti nyika yedu nakareko yakagara yakakomborerwa naMwari, yakagara ichityisa neupfumi hwaiyerera muno. Musiki akagara atikuturira upfumi kugoridhe repamapungubwe kusvika kuumambo hwedzimbabwe. Akandinakidza paakatinhira neizwi rake gobvu chigs imomo mumaruins achideedzera kuti Iwe Zimbabwe hausi murombo. Iwe mudzimbabwe hausi murombo. Iwe chizvarwa chemuno zvizive izvozvo uri pauri ipapo. Ndakatanga kumuuchirira murume wangu ndikamuudza kuti ndiko saka pakaita hondo mbiri dzechimurenga vaidawo kunombora pamutakunanzva wedu watakapiwa nemusiki. Takawirirana kuti tiri vaviri taizofa tichidada nenyika yedu zvekuida zviya zvekuti ndiyo yaive panumber one nepanumber two kusvika kunumber seven dzimwe dzaizobvira panumber eight Takaudzwa zvakawanda nguva iyoyo zvaitaive tichitenderana nazvo uye taingotenderera tiri imo imomo mumazimbabwe ruins zvisinei tiri mukati kati imomo yainzi conical tower tichisika panzvimbo yakakosha kudaro yemabwe yakakoromoka tichitenderera zvedu tichidanana pfungwa dzangu dzakatandavara Ndakapindawo mukati kati mehana yangu ndakafunga kukoromoka kunogona kunge kwainge kuchiitika muwanana yomunin'ina wangu panguva iyoyo. Ndipo pandakati regai ndiudzewo mudiwa wangu nyaya yandaive ndanzwa kareko yairamba ichitenderera mumusoro mangu izvo zvemakuhwa andaive ndaudzwawo. zvokuzvibata mwoyo zvandaive ndazviudza nda kuti ndaizoita ndakabva ndazvikanda kwakadaro panguva iyoyo ndakatunhira mwoyo wangu ndikausiya uchiita kunge shanga ndakamuudza kuti pane zvandaive ndanzwa zvakanga zvabva kuna isoo zvichibva kune muvaki ainzi Gadzirai. Ndakaodzora zvese zvandaive ndanzwa imomo mukatikati memaruins. Ndakaikoromora nyaya ndakaitsetsa nepadiki ipapo pandaive ndanzwa akandidzvokora akaramba akanditarisa ndikadzokororazve ndakakwidza izwi rangu akandidzvokora mumaziso mangu akaramba akanditarisa Akaita kunge achasvetuka kubuda mudehenya rake. Akandikanda ziso rokuti, ndapota zvangu Pei mudiwa wangu, nyarara. Chenjera kutanga kundinyepera. Ini ndakarambawo ndakamutarisa. Pave paya akazoti Pei Ndinoziva kuti uri kuda kuzeya nyaya iyi, asi ngwarira kuteerera zvinotaura vanhu. Pamwe ndezvekare saka hazvichina basa. Dzimwe nyaya dzinobva kuna ana chinya, chinyoka muvhu, siyana nadzo. Ndakamutarisa ndichibva ndatoziva kuti dai ndisina zvangu kutaura chinhu. Ini ndairwadziwa kuti mugove ainayisa mvura. pamunin'ina wangu iye chigs akandiudza muchidimbu achiti siyana nazvo ndakazvipira kunyarara kana paine zvimwe zvandaizonzwa futi asi ndakarwadziwa nekuti munhu wese ane vake vaanoda kudururira kana paine zvaanenge ainazvo pamwoyo panotove nemumwe munhu chete kana vairi kwaunomhanyira kunoturura tunokunetsa uye anonzi muchirungu your personal person chigs nadairai ndivo vaiva vangu vaviri vokutaurira zvose nokusiya mwoyo wangu uchiumburukira pamakumbo pavo chii nechii zvacho ikoko ndiko kwandaimhanyira kuno, nokutanga kunoodzorera mbuya tsitsa pataikura vaigarotiti Kana zvashata zvakuomera bata panoponesa, ivo vaireva panomusiki. I'm